טילאפיע פייל איז באקאנט אז די עולם האט מורא'דיג ליב דארט צו עסן פיש. פיש אין יאפאן איז די טייערסטע עסן. פאר אלע רייכע מסיבות, ביי אלע רייכע סעודות, סערווירט מען פיש. דארט איז פיש די זאך. ס'איז געמאכט פאר בערך דרײַסיק פערציג יאר צוריק. האט זיך געמאכט עפעס א פארגייסער, עפעס א מאכער צווישן די פיש, און אלע פיש לעבן די בארטענעס פון יאפאן, לעבן די וואסער ברעיס, זענען אויסגעשטארבן. נאר גייט ער, די פיש פארמער האבן זשאק קיין ברירה, און כדי צו כאפן פרישע פיש האבן זיי געמוזט אריינפארן אפאר טעג אריין אין וואסער צו קענען האבן פיינע פיש פאר די עולם. זשאק מען גייט מען כאפן פיש, מען קומט צוריק און די עולם געטעיסט די פיש, וויל יאפאן איז געווען גוטע מביאים אן פיש, און די חברה וואס זענען דארטן, עס איז נישט די זעלבע טעם טעם ווי די פיש וואס זענען געווען דא גלייך רוב מייזן, עס איז נישט די זעלבע, איך האב מיר געטראכט מסתמא אפילו עס איז די זעלבע פיש, מסתמא ווייל מען ברענגט עס אפאר טעג אריין אין וואסער, אפילו מען האלט עס אין א פריזער און אייז און האלט עס פריש, אבער עס איז נישט די זעלבע ווי ווען מען כאפט ממש א לעבעדיגע פיש א טאג פארדעם, וואס האט מען געטון? ווי אלע פיש כאפערס האבן אינוועסטירט, זיי האבן געבויט א ריזיגע שיף, וואס אין די שיף איז געווען אזא וואסער, אזא פול אינמיטן שיף, אזוי וועט מען נעמען אלע פיש וואס מען כאפט וועט מען נעמען און אריינלייגן לעבעדיגייט אין די וואסער פון די שיף אין די פול און אזוי וועט זיין לעבעדיג ווי עס מקען טון לכאורה וועט זיין די זעלבע טעם. שוין ווען מען האט אינוועסטירט מיליאנען ס'איז גענומען אפאר חדשים ביז יעדע קאמפעני האט זיך געבויט א ריזיגע שיף מיט א וואסער אינמיטן ענדליך דורך אפאר חדשים איז געווארן קארעקט מען האט זיך ארויסגעלאזט כאפן פיש מען קען מיט אלע פרייהייט מיט לעבעדיגייט קומט צוריק און ס'האט מזל טוב די אויגן וואס זעהן און.

וואס ווילן אויפעסן א גאנצע צייט די קליינע פיש, זיי לויפן נאך די קליינע פיש וואס זיי ווילן אויפעסן, און די פישן פרובירן א גאנצע צייט צו אוועקלויפן, זיי ווילן ראטעווען זייער לעבן. ס'איז די ענערדזשי, די קוראזש, די התגייסות הדם וואס די פיש האט פון אוועקלויפן פון די גרויסע שארק, עס גיבט זיי אהן א בעסערע טעם, ס'איז מ'מאכט די פיש פאר א בעסערע פיש. אזוי זענען זיי געקומען צו די מסקנא, ממילא די פיש וואס ליגן דא אין די וואסער אויף די פאל אויף די שיף, עס דערלענגט זיך א מי מנוחות, עס פעלט אין די טעם. וואס האט מען געטון? זיי האבן גענומען א גרויסע שארק פיש, אריינגעלייגט אין די פול אין די וואסער אויפן שיף, טאקע א פאר אור און אויפגעגעסן די וואג, אבער די אלע אידריגע וואס האבן עס געמאכט זענען געווען די זעלבע טעם ווי פארן קלאפן מער דברים מידום, די גמרא זאגט שרהן נמשי לדקי שביום, אידן זענען אזוי ווי פיש אין וואסער, יעדע איד האט א שארק זי זאל אויפעסן, זאגן אז די יצר הרע א גרויסע שארק, יתרו שדות גברא בכל יום, דער טאג זאגט קוק דא, קוק דארט, טו דאס, טו יענץ, א פארען רעדט אים איבער, און דער איד איז די גאנצע צייט פון אים אנטלויפן פונעם שרייבער, דער לויפט אוועק, מען לויפט אוועק, איז ביז ער איז זיך אריינגעטראפן פונעם שרייבער. קען א מענטש אמאל טראכטן, וואס דארף איך האבן אזוי סאך נסיונות יעדן טאג, האב איך יעדן טאג פון פריש, איך ווער עלטער און עלטער יעדע יאר, נאכאמאל א שייך געבן שאפן אפצולויפן? דער תירוץ איז אז די שיינקייט פון דעם מענטש קומט ארויס נאר ווען ער האט לויף אן שאק. די טעם פון די פיש איז נישט געווען די זעלבע וואס ליגן אין וואסער אן קיין שום שאס, אן קיין נסיונות. די טעם פון א מענטש, אמת'ע נחת רוח פון אייבערשטן, איז נאר ווען דו האסט נסיונות,